Shwmae sut dach chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i gyflwyno yr app neu'r cymwysiad gyda'r enw nofel cwrs. Roeddwn i'n wedi ei datblygu dros y misoedd olaf, a beth y mae'r yr cymwysiad neu yr app hwn yn gwneud? Wel, yma gyda mi ar sianel arall gyda'r enw Learn Welsh Rhagori yn Gymraeg, ac y mae'r sianel hwn yn ymgeisio i ddysgu bobl yr iaith Gymraeg trwy'r uh, metholeg newydd. Dyfeisiwyd gyda fy hunain, a beth sy'n digwydd yn y metholeg newydd hwn yw, yn bwb gwers mae'r yr tar rhan barth, Yn gyntaf, mae gyda ni y rhanbarth o'r ffrâm gyda'r lliw glas, ac wedyn yr ail ranbarth gyda'r y ffrâm gyda'r y lliw oren, ac wedyn y trydydd ranbarth gyda'r y lliw gwyrdd. Felly, yn y gyntaf ranbarth, y rheni gyda'r y ffrâm yn y lliw glas, mae gyda ni y destun, yn y Gymraeg, ond, amlith y geiriau Gynraeg, mae gyda ni y geiriau Saesnig, ac mae'r y geiriau Saesnig, y rhai nad ydynt eu cyflwynwyd i'r ddysgwyr, ac gyda'r y geiriau eraill, y mae'r y rhain oeddynt eu wedi cyflwynwyd yn yr gwesir o blaen i'r dysgwyr, a dyma'r yr metholeg o'r cwrs iaith Cymraeg yma, mae'r pub un gwers yn y bras yn cynrychioli un pennod yn y nofel, felly mae gyda ni yr cynllun neu'r stori yn sylweddol yn hir, a thrwy yr cynllun neu'r stori yma, y gallant y dysgwyr nid yn unig yn dilyn yr cynllun neu gymeriad neu gymeriadau yn yr nofel, ond hefyd yn datblygu eu dealltwriaeth o'r iaith. Felly dyma'r yr gyntaf ranbarth o bob un gwers neu bennod. Felly yn yr ail ranbarth, mae gyda ni y ffrâm oren, ac unwn yno fe, mae gyda ni yr geriau newydd ar gyfer yr pennod neu gwers hwn yma, ac yn bob un gwers mae gyda ni yr 28 o eriau newydd, ac felly gyda'r nifer hwn o'r geriau newydd, ac hefyd gyda'r ffefrydaeth lle y maen nhw yn cael eu cyflenwyd a lle mae'n gallu dysgu nhw trwy'r canu gyda'r alaw Ba Ba Black Sheep, felly, er enghraifft, gyda'r geiriau tu flaen ohonom ni ar y sgrin y rhyn yn gallu canu rhywbeth fel yn eich adau archebion archebu beth bwrth byddwn chwithau eisiau fyny gosod Gwnedes hithau hwythau i gyd i lawr mawr nenau os gwelwch yn dda parod penfras berthynasau beth sglodion swper tithau ydym yn y fan yna yntau a thrw canu a geiriau fel hyn fe allant y dysgwyr yn dod yn fwy cyfarwydd dar y geiriau a thrw hyn yn dysgu y geiriau newydd Ac wedyn, yn y trydydd rhanbarth gyda'r ffrâm gwerth, mae gyda ni yr un destun fel o'r blaen ond nawr gyda'r y geiriau i gyd yn Gymraeg ac oherwydd y mae'r y dysgwr wedi dod yn gyfarwydd gyda'r y destun ac hefyd gyda'r yr geiriau newydd, fe allai y dysgwr yn dysgu y geiriau newydd yn y cyd-destun o'r cynllun neu stori i mewn yn yr nofel hir, ac fe alla hyn yn gwneud yr holl ymdeithiadaeth o'r dysgu yr geiriau yn llawer fwy haws. Felly dyma'r y methodoleg ac sut y mae'r yr nofel cwrs hwn yn cael ei cynhyrchwyd. Rydyn ni'n defnyddio y iaith raglenni, PHP. Wrth gwrs, mae'n angenrhaid i ni i ysgrifennu yr stori ar gyfer yr nofel hwn, ac hefyd mae gyda ni y gwersi sydd yn cynnwys y testun arbenigwyd yn yr hyfforddiant o'r gramadeg ar gyfer yr iaith. Mae angen i ni i ysgrifennu y testunau hyn hefyd, felly, Y pwynt dechreuedig ar gyfer yr holl destun yw y ffael gyda'r yr enw testun fel hyn, a dyna fe. Felly os ydyn yn ei agor fel hyn, felly dyma'r yr destun ar gyfer yr holl nofel gwrs yma, Ac yn bob man yno fe, mae'r llinell le yn cael ei marcwyd neu arnodwyd gyda'r yr arnodau arbennig. Er enghraifft, fan yma ar llinell 105, ar ôl yr gair pi, rydyn yn defnyddio yr arnod yr oldig neu yr acen drom, Y arddegau mae'r y gair hwn yn air newydd. Felly, rydyn yn gallu dweud mae'r y testyn hon yn destyn uwch farcwyd, fel rydyn yn gallu dweud mae'r y dudalen wefan, y dudalen yn y testyn uwch farcwyd yn yr cod HTML. Felly, yn yr un fodd, mae'r y testyn hon yn destyn uwch farcwyd. Yn y fodiau dyfeisiwyd ar gyfer yr cymwysiad, neu ap hwn, sef y nofel gwrs, ysgrifennwyd yn yr iaith raglenni PHP. Felly os yr ydyn yn ymadael y ffel hon, ac wedyn os yr ydyn yn rhestru yr ffeliau PHP i mewn yn yr pegell hon, gyda'r yr olddodiad dot php fel hyn. Mae gyda ni ddim ond y tri ffeil, sef y rhain fan yma, yr amdrin 1.php, amdrin 2.php ac nofel gwrs.php ac yn yr ymdeithiadiad o'r ffeil testyn gyda'r enw testyn rydym yn defnyddio y gyntaf dou ohonynt, sef ymdrin 1.php ac ymdrin 2.php, i ddarparu neu paratoi y testun ac ar ôl hyn, pan y mae y testun yn y cyflwr addas i gynhyrchu yr tudalennau wefan, sef y rheini a'r dangoswyd o'r blaen, gyda'r yr fframau yn y lliwiau glas oren a gwerth, rydyn yn gallu rhedeg yr ffeil cod tarddiad olaf, sef nofel gwrs.php, i gynhadlu neu i gynhyrchu yr tudalennau o'i fan. Felly, beth dwi'n eisiau i gyflawni yn y fideo hwn yw i greu y cadw fa a gefr y taflun hon yn yr Cadwfeydd ar-lein sef github dot com ac hefyd packages dot org ac dwi'n eisiau i arddangos sut i wneud hyn yn y fideo hwn. Felly ar gyfer hyn yn gyntaf mae angen inni i ddewis pa ffale i uwchlwytho i'r cadwfeydd. Os yr hyn yn edrych i mewn yn y pregell mae gyda ni llawer o'r amrywaeth o fathau o ffale gwahanol. Gyntaf mae gyda ni yr ffeil testun ac wedyn mae gyda ni yr ffeiliau delw gyda'r yr oldoddiad .png ac wedyn mae gyda ni os ydych chi'n torchi i lawr mae gyda ni llawer o'r ffeiliau delw mae gyda ni hefyd yr ffeiliau tudalen wefan gyda'r yr oldoddiad .html Ac wedyn os ydyn yn parchu lawr hyd yn oed yn fwy, mae gyda ni y ffeiliau fideo sydd yn cael eu uwchlwythwyd, ac wedyn mae gyda ni y ffeiliau ar gyfer y gosodiadau, ar gyfer y golygydd fideo, ac wedyn mae gyda ni yr ffeiliau ar gyfer yr sain. a gyfarfyddiwyd, ac wedyn y gyda ni ambell o ffeiliau ar gyfer yr delweddau yn yr hyfryddaeth arall hefyd. Ond, ynglŷn â'r ffeiliau cwrtaddiad, mae gyda ni y tri clwbellus o'r blaen, sef amdrin 1, amdrin 2, ac nofel gwrs dot php, ac hefyd mae gyda ni y rhain fan yma, Tadellell A1,

Yr ffeil cod tarddiad am-drin 1.php, mae'r uh, ffeil tanllell A2 yn rhedeg yr ffeil cod tarddiad PHP am-drin 2.php ac mae'r er, ffeil tanllell eng yn rhedeg yr ffeil cod tarddiad nofel gwrs.php. A dyma'r er, tri ohonynt unwaith eto, ac y rheswm ar gyfer y tri ffeil fan yma yw Pan ydyn ni'n yn golygu y ffael testun, er enghraifft os ydyn ni'n yn agor y ffael testun fan yma'n gynnar, ac wedyn os ydyn ni'n i fafrio i'r gwelod o ffael, ac wedyn os ydyn eisiau i rhedeg, er enghraifft, yr ffael am drin 1.php, yn atrych na pob tro os ydyn ni'n eisiau i mewnbynnu y gorchymyn fel, er enghraifft, A i darllen ac wedyn y bychnod i rhedeg ac wedyn yr enw o'r ffeil sef amdrin1.php. Felly yn hytrach na gwneud hynny, os ydyn yn gallu rhedeg yr ffeil sgript cregyn yn ei lle fel hyn, tanilliach a 1 Mae'r hyn yn llawer fwy gyflym ac mae'r hyn yn achub amser, a dyma y rheswm ar gyfer y tri fel gyda'r yr arwythnod y tanllell ar y dechreuad o'i enwi nhw. Felly, i grynhoi, ar y tro hwn, y ffeiliau rydyn ni'n eisiau i uwchlwytho i'r cadwfedd yw y chwech ohonynt, sef y tri ffeil cod tarddiad gyda'r yr oldoddiad .php ac wedyn y tri ffeil cod tarddiad yn yr iaith y sgript cregyn sydd yn ei cael ei galwyd e, o'r ffeilau PHP hyn oherwydd mae'r yr enw'r yn byrrach ac mae'r hyn yn arbed yr amser i mewnbynnu yr gorchmynion bob tro. Felly, os rydyn ni'n yn cael y dibylog arall ar y cymwysiad o'r pegell hon, mae gyda ni llawer o'r ffailau eraill, ac dwi'n meddwl nad ydym ni'n mynd i uwchlwytho nhw ar y tro hwn nid oherwydd nad ydw i eisiau i'w gyfrannu nhw, dwi'n eisiau i gyfrannu nhw, ond yn hwyrach oherwydd ar y foment mae'r afaelu hyn i gyd i mewn yn yr is pellach ac mae'r holl peth yn ychydig yn ddryslyd i reoli achos mae'r pellach hon yn llawn dop o ffeliau gyda'r fathau gwahanol ac wedyn rhywbryd pan y mae'r yr gwersi yn cynyddu i'r llawer fwy fe fydd angen rhaid imi i aildrefnu nhw i mewn yn eu pregellau arbennig ar ei gyfer nhw. Ac felly, pan y mae'r hynny yn digwydd, dw i'n gallu arddangos sut i wneud hynny hefyd. Felly, ar y foment, mae gyda ni dim ond yr chwe ffeil i arbed yn yr cadwrfa lleol ac hefyd yn yr cardufeydd ar-lein. Felly, y cyntaf cam naw yw i greu y cadwrfaoedd lleol, ac rŷn ni'n yn defnyddio yr feddalwedd Git i arbed neu achub yr chwe ffeil hyn i mewn yn y cadwfa lleol. Ffeil arall rŷn ni'n eisiau i gynnwys i mewn yn y cadwfa yw yr ffeil difreinedig ar gyfer y holl daflu'n, sef yr ffeil composer.json, felly ar gyfer hyn mae angen inni i greu yr taflun yn gyntaf ar gyfer yr rheolwr pecyn php sef composer ar gyfer y cadw fawr ar-lein packages.org. Felly, rydyn yn gallu gwneud hynny nawr trwy'r mewnbynnu y gorchymyn composer i I dechrau, o'r pecyn, neu dyfyniad ar gyfer y pecyn fel hyn, rydyn ni yn defnyddio yr gorchymyn cyfansoddwr ac wedyn y dewisiad cychwyneddio neu init fel hyn ar gyfer yr gwerthwr neu'r yr enw defnyddiwr yr datblygwr. A mae'r hyn fan yma, fel hyn, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn yr enw'r o'r pecyn, sef nofel gwrs, fel hyn, ac wedyn y disgrifiad,

i greu cwrs iaith Gymraeg trwy'r ysgrifennu nofel lle mae'r gerfa o'r dysgwyr yn cynyddu trwy'r penodau o hyn. Mae'r yr awdur yn gywir, felly ar gyfer yr gwasadolrwydd lleiaf, dwi'n mynd i benodi dablygydig neu dev Ac ar gyfer yr fath o becyn, dwi'n mynd i benodi, mae'r hyn yn taflen, neu prosiect, fel hyn. Ar gyfer y trwydded, mae'r hyn yn MET. A dyna ni, dyma'r yr fel cyfansoddwr.json, fel hyn. Ac hefyd, oherwydd rydyn ni ddim ond eisiau i gynnwys y saith ffeil ar y tro hwn, mae angen inni yn gyntaf i creu yr ffeil i hyfforddiannu y meddalwedd git ar gyfer y cadwfa i anwybyddu y ffeiliau eraill i gyd trwy'r creu y ffeil gyda'r enw dot git yn y Saesnig anwybyddu fel hyn. Felly, fan yma, rydyn yn gallu nid yn unig yn penodi yr enwau o'r ffeiliau i anwybyddu, ond hefyd yr patrwm o'r enw o'r ffeiliau. Felly, ar gyfer hyn, rydyn yn gallu rhedeg rhyw fath o'r gorchymyn yn y sgript cregyn i canfod yr Ond dod â de o'r fele i anwybyddu ar gyfer yr cadw, neu arbed union yn y cadwrfa, felly ar gyfer hyn rydyn yn gallu oddi wrth yr golygydd testun fiau neu ddim, dod i mewn i'r fodd gorchymyn fel hyn, ac wedyn rydyn yn gallu rhedeg y pregyn union yn y fe, fel hyn, ac nawr yr yn gallu rhedeg y gorchymyn fel y rhestri gyda'r uh, dewisiad y colofn 1 fel hyn sydd dim ond yn dychwelyd y rhestr o ffeiliau un o'n yn un colofn heb unrhyw manylion arall ac wedyn yr hyn yn gallu bybellu yr allbleniad union yn yr

yn y drefn o'r egwyddor yr llythrenne, sef yr ABEC, ac wedyn i wneud y rhain yn unigryw trwy'r agorchymyn unique fel hyn, nawr os yr hyn yn pwyso ar y botwm daliad, mae gyda ni y rhain, felly yr hyn yn gallu dewis y rhain i mewn yn y diwylliad ac wedyn yn ei ddisgrifio i mewn yn y dociad ffordd ac wedyn i mewn yn ôl yn yr ffael rydyn yn gallu gludo y rhain i mewn a dyna ni. Nawr, os ydyn ni'n pwyso ar y botymau rheoli gyda'r egg i atgoffa ein hunain, mae'r hwn yr ffael .git ignore felly Mae'r patrymau fan yma yn hyfforddiannu yr feddywedgyd i anwybyddu y ffeiliau hyn, felly rydyn yn gallu hyfforddiannu y feddywedgyd i anwybyddu y ffeil gyda'r yr enw, gyda'r rhifau dim un, ac wedyn unrhyw ffeil gyda'r y dechreuad o baf fel hyn. Rydyn ni'n angen i gadw'r ffeil neu ffeiliau dechreuedig gyda'r adnodd tanllyllu, felly mae angen i ni i tynnu mas unrhyw ffeil sydd yn dechreu gyda'r adnodd tanllell fel yr hwn fan yma, tanllell A1, tanllell A2 ac hefyd tanllell eng, ac wedyn rydyn ni eisiau i tynnu mas unrhyw ffeil gyda'r ôl-ddodiad HTML fel hyn. er enghraifft uh, cyfansoddwr.json. Mae angen i tynnu mas unrhyw ffal gyda oddoddiad PDF ac hefyd PNG Mae angen i ni i tynnu mas oddi wrth y ffeil hwn unrhyw ffeil gyda'r awdurdodiad PHP ac mae angen i ni i tynnu mas unrhyw ffeil gyda'r awdurdodiad PHP tan y llell ac wedyn y rhifau fel hyn neu gyda'r awdurdodiad SBEG Ac hefyd, ar y tro hwn, mae angen i ni tynnu mas y ffeiliau gyda'r enw testun, neu yn dechrau gyda'r enw testun fel hyn. Ac hefyd y rhain gyda'r yr ongddoddiad txt ac hefyd xegs fel hyn. Nawr, os rydyn yn ecib ac ymadael o ddodd y ffael, Ac wedyn, i greu yr cadwfa lleol, mae angen i ni rhedeg y gorchymyn yn gyntaf, git gwagle, ac wedyn yn y Saesneg i gorchnedio yn y init, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr dewisiad namin B, ac wedyn yr enw o'r cangen, sef yn y Saesneg prif, fel hyn. Nawr mae gyda ni Ar cadwfa Git wedi ei gychwynnedwyd, nawr mae angen inni i ychwanegu y ffeiliau yno fe trwy'r mewnbynnu y gorchymyn Git ac wedyn gwagle ac wedyn yn y Saesnig ychwanegu ac wedyn gwagle ac wedyn y llawn atalnod ac wedyn mae'n angen inni i amrwymo yr Ffeiliau, trwy'r gorchymyn, git, ac wedyn, yn y Saesnig, ymrwymo, ac wedyn, namin M ar gyfer yr sylweb ar gyfer yr ymrwymwad hwn, sef yr hyn yn gallu mewn bennu rhywbeth fel ymrwymiad, ac wedyn, y dyddiad, Ac wedyn yr amser. Fel hyn. A dyna ni. Mae'n e'n wedi ymrwymio yr wyth ffael, sef yr saith fel ar gyfer y cod taddiad, ac wedyn yr cyfansoddwr.json, ac wedyn y ffel ar gyfer yr git i anwybyddu y ffeiliau. sydd yn cydgymaru gyda'r patrymau penodedig. Nawr, y cam nesaf yw i mynd ar-lein ac i greu y cadw far angysbell. Nawr, os ni'n clicio ar y botwm newydd, ac wedyn os ydych chi'n um, benodi yr enw o'r cadwfa i fod nofel gwrs ac wedyn y disgrifiad

Ac wedyn nawr yr hyn yn gallu pwyso ar y botwm i creu yr cadw'r fa. A dyna ni, nawr rydyn yn gallu arysgrifio yr gorchmynion fan yma i wthio cadwfa fetholedig oddi wrth y llinell gorchymyn. Nawr, os yr ni'n yn lido y gorchmynion i mewn yn y terfynell fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad, Ac wedyn mae angen i lofnodi i mewn. Nawr, os rydyn yn dychwelyd i'r wefan, ac wedyn nawr, os rydyn yn adnewyddu uh, dydalen, dyma'r ffeiliau, Nawr, os rydyn ni'n yn marchleuo i'r wefan packages.org, ac wedyn os rydyn ni'n yn clicio ar yr cyswllt i dar ymostwng, ac wedyn os rydyn ni'n yn alysgrifio, i mewn yn uh, tocyn ffwrdd, uh, gyfeiriad o'r cadwfa, Ac wedyn i lidio mewn. Ac wedyn i wirio. Ac wedyn i dar ymostwng. Nawr mae angen i ni i sefydlu yr bach ar gyfer y GitHub. Mae angen i ni i Cliciwch ar y Deinc Rhod fan yma ar gyfer y gosodiadau ac wedyn i dorchi lawr i'r wefan fachu ac wedyn i ychwanegu y wefan fach ac wedyn ar gyfer y llwythiad talu mae angen i'w anysgrifio fan yma

Nawr, yn ôl yn y wefan packages os ydyn ni'n mynd yn ôl ac wedyn i datgelu a dudalen. A dyna ni. Felly nawr, os unrhyw un eisiau i Llaruthr y cod taddiad fan yma, mae'n angen iddyn nhw i redeg y gorchymyn hwn, cyfansoddwr creu cysylltnod, taflu'n gwagle ac wedyn yr enw'r o'r pecyn fan yma. Felly nawr, os yr hyn yn machleuio i'r y gell, er enghraifft, gyfamserol, un, ac wedyn os yr un yn rhedeg y gorchymyn, cyfansoddwr, gwagle, ac wedyn creu y taflen, ac wedyn yr enw o pecyn, Nawr mae'n e'n dweud ni elle canfod yr pecyn gyda'r yr gwastadolrwydd, gwastadol, oherwydd yr oedd yr taflu'n yn creu gyda'r yr gwastadolrwydd dablygedig. Felly ar gyfer hyn, rydyn yn gallu penodi y gwastadolrwydd i mewn yn y gorchymyn fel er enghraifft namin S ar gyfer yr

yn yr arwyddiad. Felly na, os ydyn ni'n yn, yn trefi yno fe, fel hwn, ac nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, php gwagle, novelgwrs.php, mae angenrhaid i ni i penodi yr pegell cyfredol fel hyn, Felly mae'r er, file testyn argument yn diffygio, felly ydyn yn gallu datrys hyn trwy creu rhyw fath o ffel gyda'r enw testyn. A dyna fe, mae'n yn gweithio. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch sâf a hwyl!